L-għaliex, illum mija għandi lil Mariella Kalleja Wilin. Mini Mariella Kalleja Wilin?
Jiena.
U inti min inti? Um, ifimni, tfajla mara ordinarja bħal kulħadd, ġifieri, għandi ħafna passjonijiet f'ħajti, naħdem, għandi tifla. Dejjem ikolli ħafna fuq il-platt, dejjem iħossni merqa, imma dejjem inkun motivata biex eh, nagħmel dak li nixtieq inwettaq. U x'inhu dak li tixtieq twettaq? X'inhu l-għaliex tiegħek? L-għaliex tiegħi. Saqsuhieli ħafna di għaliex tmur tgħin, għaliex tħobb tgħin lil ħaddieħor li ma tafx. Minn dejjem kont inħoss di s-sensazzjoni qawwija ġo fija ta' empatija u ta' compassion għall-oħrajn. U meta nkun f'daw il-postijiet, inħossha ċ-change fija, ċ-change mhux jiġifieri I mean jien ħa nibqa' jien, imma tiġini dik il-motivazzjoni iktar, għandi aim iktar għalija meta nagħmel oġġett, isek inti meta tmur ix-xogħol, all right, qed tieħu pjaċir tagħmlu, għandek iċ-challenges tiegħu, at the end of the day għandek il-paga. Fejn immur jien m'għandekx paga, però għandek l-isbaħ paga ta' six digit li huma smile. Għalija dik ehm, twettaqli l-ġurnata tiegħi. Jiġifieri meta nkun hemm u nagħmel dawn il-proġetti, il-motivazzjoni tiżdiedli b'ħafna persentaġġ għax naf li jien qed nagħmel xi ħaġa għall-ġid għan-nies li huma fil-bżonn. Dana Jiena nemmen li kull bniedem għandu jkollu n-necessità tiegħu. At least the necessity, mhux qed ngħidlek vilel u boots, imma n-necessità tiegħu għandu jkollu, għandu jkollu dik id-dignity tiegħu li għandu saqaf taħt rasu. Issa, in reality, m'għandhomx. Meta tgħid proġetti, xi proġetti titkellem fuqhom? Proġetti meta mmur pereżempju l-Afrika u nagħmillhom xi dorms tal bis-sodod aħna qabel konna ngħidulhom orfni. Issa qed ngħidulhom homes jew dorms biex huma anke huma jħossuhom iktar family type li jkollhom dik il-possibilità li jitilgħu bħal tfal iktar normali bħal tagħna li m'għandhiex għalfejn tkun le. Ma naħsibx li hija fair. Jiena għax kont lucky enough li twilidt Malta. M'għandhomx dritt għax huma twildu l-Afrika l-istess drittijiet tiegħi. Jiena nemmen li kulħadd għandu jwettaq x'jixtieq u n-neċessità tiegħu. Hu għandu l-futur li jista' jikber. Dawn ma jistgħux jikbru. Sa jien ma nistax inbiddel ħajti aw id-dinja, nixtieq għax taf kemm inbiddel affarijiet. Imma forsi dik iż-żgħira differenza naħseb qed nagħmilha, mhux naħseb qed nagħmilha għax nara. Għax inti kont qed tgħidli li xahar fis-sena jew xahrejn. Tliet xhur fis-sena. Tliet xhur fis-sena.
Kważi erba' xi kultant. Tmur ġo pajjiżi differenti? Yes.
Jiena mmur per kazu f'January eh, imur sena l-oħra mort il-Kenja mhm. u issa ħamur Oktober u September, Oktober ġvi għandi xarej mhm. l-istess post biex inlesti il-proġett. Kull darba li mmur ovvja nieħu il-voluntaries minn Malta, minn kullum kien, minn Franza, mill-Awstrija daw kollha telgħu eh, jiġu miegħi biex mhm. inlestu l-proġetti U mbagħad once li nlestih, u mbagħad nagħżel villaġġ ieħor. Tgħidli għala tagħżel villaġġ ieħor. Jiena nemmen li mhijiex fair li tibqa' imwaħħla villaġġ f'wieħed. L-ewwel nies kulħadd huwa uman u kulħadd jieħdok for granted, sorry to say. U jiena dik ma togħġobnix li toħodni for granted. Jiena dem. Meta tibqa' tgħin l-istess nies, u mbagħad jibdew jidrawk ma tibqax in-noviltà. Bilfors.
It's, it's, it's our, it's in our humanity li nagħmlu għalik, sorry to say, bħaż-żwieġ. Jekk ma ttieħx dek l-ispark every now and then, ħajjiġik monotonu u tispiċċa jew tgħixek indannat jew tissapara. Ġifieri jekk inti il-ħajja kif tagħmilha. Issa jiena nemmen li f'daw il-postijiet jekk huma ħa jarawk dejjem l-istess January u September ġemmi mela ħa jidra. Mela jien irrid li ħa ngħinhom immissa rrid nara kif ħajżommu l-proġett li għandi jien. Jekk naqbad u mur hemm randomly u l-proġett li jien għamilt mhux qed jintuża kif suppost, mhux qed iżommuh up to standard, Hemmhekk imbagħad ma jerġgħux jaqrawni. Intu jisek tibqa' issegwi l-proġetti li tkun ħloq biex tara li l-ġita du tisir anke meta titlaq inti. F'ċertu postijiet. F'ċertu postijiet eħe. Per eżempju, l-Indja qegħdin għand is-sisters. M'għandix għalfejn iċċekja għax naf li s-sorijiet mhm. għalija the top. Any kind, jiġifieri mhux qed ngħidlek ta' cappuccino hekk, is-soru għalija naraha l-iktar waħda li hija kapaċi u żżommlok l-ordni f'dawn il-postijiet. Imma l-oħrajn they are trying to follow the steps which is good. Imma jiena xorta ninżel il-kappell. lis-sorijiet, narahom iktar iddixxiplinati, narahom iktar clean. Mhm. Eh, Però mbagħad iridu żidu naqri iktar fl-imħabba biċċiet minnhom. No, jiġifieri tħoss li jisom jimxu ma' regoli u ma' leali għal proġett imma mbagħad m'għandhomx dik il Imma mhux kollha.
il-femininità. Iba tnotqol.
Ma tistax taqbadhom u tħoħodhom f'basket wieħed. Għax jiena ħdimt ma' ħafna sorijiet u qed ngħidlek intqajt ma' ħafna minnhom li vera tgħallimt minn għandhom. Jiġifieri s-sorijiet ta' Mother Teresa mill-Ċarej magħhom waħda isbaħ mill-oħra ġifieri, l-ewwel ħaġa li saqsejthom tista' tgħiduli għala tantu sorijiet, tistgħu tabbu l-imraġen trid, waħda isbaħ mill-oħra kienu. U l-answer kienet għandhom l-isbaħ boyfriend li huwa Ġesu, u qbilt magħhom.
U l-proġett tal-Kenja? Xed taħdem bħalissa xed taħdem? Issa il-proġett tal-Kenja qed dan naħseb li kbar wieħed li għamilt eh, fajti qed nagħmlu dal eh, dil-home kbira. Eh, ir-raġuni hi li vintajt dal-home jiena li Peress li jien qed naħdem ġo safe house u qed insalva daw il-girls għax huma għadhom girls, għadhom trabi għalija, from 8 to 13 li għandhom tliet kategoriji maqsumin għalfej qed nisirquhom u nġibuhom ġo safe house. Biċċiet minnhom qed jkunu raped minn familjari, minn ħabib tal-papà, ġeneralment dejjem ikunu jafuhom. Mhm. That's the easiest. L-oħrajn, circumstance,
il-female genital Il-female, fuq females biss bħalissa qed nitkellmu, daw issa ma ssirx ġo l-isptar, dissir jew fuq il-mejda tal-kċina b'xi mhm. xafra kollha sadit, mhm. biċċiet minnhom imutu Biċċet minnhom isalva. Għadek taraħħa. Sa tliet xhur ilu rajt tlieta. Meta kont hemm. Ġifieri daw għaliex jagħmluha. Hemmhekk jew le? Hija illegali. Illegali. Illegali. Ma xorta da prattikata fil-familja. Ngħidlek, meta għax inti meta inti toħroġ il-liġi edha all Kenya. Issa mm. fejn immur jiena, it's literally

qegħdin jiftehmu mal-gvern Kenjan biex huma jmexxu l-kelma. But still out in the bush da jibqgħu għaddejjin bl-affarijiet tagħhom. Għalfejn jagħmlu ilhom, daw jagħmlu ilhom biex ir-raġel ikun 100 percent b'moħħu mistrieħ jekk jogħġbok. Lil mara mhix ħa taqlibilu għax inti meta jagħmlu ilek you have no pleasure. Naħħejt il-pjaċir tal-mara.
Naħħejt il-pjaċir tal-mara kollu, il-feelings, plus li di ħatweġġa, mux mm. li ħatru pjaċir, ħatweġġa, ġveri, għax ignoranza, Di anka miegħek mhix ħadd iħu pjaċir.
Għambat hemmhekk fejn tħajsu l-obbligu li tagħmel għax ir-raġel tagħha. Bil-fors trid tagħmel għax dak ir-raġel tagħha u trid tipproduċi t-tfal. One. U t-tielet waħda jien semmejtlek eh u l-forced marriages. Il-forced marriages ikollok once li ssir xebba il-Kenja inti lesta għażwiġ. Mela jien għandi Tfajliet ta' tmien snin li diġà saru xebbiet, jiena naf ħafna sħabi li kellhom għid u saru xebbiet, imma mhux kulħadd l-istess. Daw iġaluhom jiżżewġu ma' xi raġel ta' 65. Issa tista' timmaġina tifla, mhux mara, ta' tmien snin, però jiena taf kif nagħmel, nimmarka xi tifla li tiġi minni biex nieħu s-size u l-karattru kif titkellem, dik it-tfulija, dik l-innoċenza, dik The beauty of the child, li inti qed tieħdu tarmih fiż-żibel u ħa tixħetha ma' wieħed żmagat ta' 65. X'inhi raġuni li jżewġu ma' xi ħadd ta' 60? Ħabba flus, ħabba s-security. Ngħidlek meta jiena l-ewwel darba li smajtha, l-ewwel reaction ma jistħix. Però I take it back. Mela immaġina familja ta' sitta. Il-kbira għandha disa' snin, fl-iskola mhix sejra tajba, lanqas kieku sejra tajba m'għandekx flus biex tħallasilha. Allavolja issa bdew b'liġi oħra sa għid ma jħallsux flus. Ġifieri dik ħa tgħin. Ma jħallsux flus biex imorru l-iskola. Eħe, għax hemmhekk anke tal-gvern iħallsu. Issa inti biex toħodha għandek l-ewwel 250 euros Di biex tidħol, uniformi dik il-kaxxa qisha gwaddarobb għaliha, affarijiet in-nesessità li għandha bżonn għall-iskola, bħall-uniformijiet u mbarazzi hekk, sapun u hekk. Issa di ejja nassumu, mela di ma tistax, m'int tista' tibgħatha skola għax m'għandekx flus biex tħallasha. Plus għandek ħamsa oħra iżgħar Qed imutulek litteralment bil-ġuħ. Żaqqhom meta tonda hekk, kollha arja, għax lack of nutrition. Mela, kieku jien x'nagħmel flok dan missier? Naf li għandi sitt itfal u jekk ma ħax ħa nagħmel xi ħaġa, ġob m'għandix ma nistax insib, mhux għax jiġifieri għax qed inkun għażżien. Għax jekk ħa nipprova rrid noħroġ minn dik minn hemm mill-bush u mmur Nairobi, mela l-għandi biex imur m'għandi xejn, out of the question.

ġo Malta u tifla ta' Għid il-Kenja hija differenti wkoll, mhux qed ngħid li hija lesta għaż-żwieġ, assolutament. Hija tremenda differenta, mhix qed ngħidlek bħala level ta' childhood, għax bħala level ta' childhood in their mind, biex biex ngħidlek nippreferi tal-Kenja milli tagħna, għala? Għax tal-Kenja għadhom bl-istess mentalità kif konna aħna 30 sena 30 sena ilu, li għadhom jilagħbu barra, għadhom qed jieħdu pjaċir b'dik it-tfulija b'xi ballun mifqugħ jissuttawh, għadhom qed qed jesperimentaw dik l-esperjenzi sbieħ li kellna aħna man-neighbours tagħna madwar il-streets li kienu kollha vojta nilagħbu xi ħarba jew boċċi għax jien dejjem mal-boys kont. Jiena ma kontx jisimni Marjella, kien Mario għax dejjem mal-boys. Ġifieri dawn għadhom għaddejjin biha. Aħna llum il-ġurnata jekk tmur il-Ħadd f'xi restorant, sirt nindanna nħares lejhom. Għandek xi familja t'erbgħa, il-mara u r-raġel fuq il-mobile wieħed jara l-logħba u l-oħra forsi probabbli tara xi lifts jew xi makeups u t-tfal fuq l-iPad biex joqogħdu kwieti. Li s-sekk qed tgħid il-tfajliet ta' Eid.
xorta huma għadhom tfal u xorta fil-li din ah, jilgħabu.
Diki li qed nipprova nfehmek. U fil-li qiegħda jkollha x'taqsam ma' raġel Diki, dik il-krudilità li hemm. Dik il-ħażen il-kbira li hemm li dawn tantu għadhom jasra innoċenti. Tinsix dawn laqas magazines u televisions tagħna għandhom iktar aċċess għal daw l-affarijiet biex jitilgħu mhux biex jitilgħu ma biex jieħdu dik l-information li m'għandhomx għalfejn jieħduha bħalissa. Dik rid ngħid. Imma daw.
Allora meta kif nagħlmuhom? Xi ġbiet isirhom? Eh, per eżempju, l-ħar li konnem, eżat kif wasalt, Ċempluna fit-tmienja u nofs ta' billejl u niftakar l-aħħar li kont hemm kienet xita u riħ imma hemmhekk rari tagħmel xita. Dil-ġimgħa ma wefqet qatt jiġifieri that night was horrible. Kienet xita, riħ, fit-tmienja u nofs morna qbadna l-karozza, ġie il-Gvern tat-trajb magħna biex ikolli naqra power miegħi. il-kbira tas-Safe House u d-direttur tas-Safe House ukoll, jiġifieri konna erba'. U domna għaddejjin bil-karozza xi siegħa u nofs fid-dlam ċappa fil-foresta u wasalna f'dak. Di apparentament kienet ħa tiżżewweġ raġel ta' xi seventy, għad għandha nine, jekk tara t-tiegħi inqas. Qiegħda Ħarbet mid-dar, mxiet fil-bush three hours ġiet imbiċċra bizzkuk, issa di setgħet tikollha ħajjina. Mhux hekk? Għax dak il-ħin joħorġu. U mbagħad għat-tfal jattakkawhom żgur, għax il-ħajjina mhux ħadd attakka l-kbir, jekk ma tagħmilha xejn, x'fejn jekk tara xi waħda tagħmilha xejn. Però tfal huma żgħar. So if they see that they are afraid, Ħa jattakkawha. Imma insomma, wieħed raġel sabha u ħadha ġo għassa u daw għalquha ġo ċella, ġo dlam. Għax ma kellhomx alternative. Fejn poġġuha. Allura dikinhar ħadni aħna, imma ġifieri laqas stajt ngħannaqha. Kienet imgerfxa dara kollha daqqiet.
biex qiegħda eh, ġol Gerfxet ngħidlek kellha trauma kbira. Ġifieri di ħadnija mid-dar. Spiċċajna li minn di t-tifla mill-istess familja jiena ħadt ħamsa oħra minnhom. U qegħdin kollha magħluqin ġo mhuwiex orfni, huwa qisu sptar żgħar. Hemm it-tajbin, hemm l-special needs. Fil-fatt, il-baby l-oħra li sibt ta' 12 mm. years edha hemm. Okay. Allura iż-żar ta' oħt l-oħra xħettom hemm għalissa ħalli bekk ġitni l-idea tal-orfni għax daw it-tfal ħajspiċċaw barra ta' Daw qed jgħixu taħt siġġu. Wara din l-esperjenza inti qed tibni orfanatrofju. Biex daw il-ħamsa noħodhom hemm mal-ewwel. Diġà għandi ħamsa lesti għal hemm ġew. U kont qed issemmi li kont miexja ġo dal-post u meta tajt dik it-tifla ta' 12. Ok.
Wara dal-inċident ta' dit-tfajla, ovvjament aħna ħadniha magħna u ridna nkunu nafu l-għada għaliex ommha u missierha ma rreportawhiex missing Li għadha under age. Allura kellna nerġgħu mmorru lura. Ħadna t-tifla magħna biddiltilha libistilha uniformi biex nuri 'l ommha u 'l missierha li I mean well. M'għandix għalfejn iżżewwiġha. Ħa noħodlek ħsiebha, ħa noħodha fis-safe house, ħa ntiha edukazzjoni. Għandha saqaf taħt rasha u għandha l-ikel. U għandha min iħobbha. Għall-ewwel kienet iebsa. I mean għal Damaris li ħarbet laqqas kważi kważi tat każ. It's okay, tista' toħodha. Però it-tfal iż-żar kif raw l-oħthom ħonini ħelwa bil-uniformi, iż-żajnet li kellu jisu tri, mhux iż-żajnet, għamilli hekk, għatlu what? u kelli tal-mutur ħdejja u bil-masaj għalli I want to come to school, għalli can you take me with you? Għajdli xibqa fik meta da qed taraħ. Jekk jien rajtu sid darbit da tifel sid darbit bl-istess ħwejjeġ, il-qalsit bil-maqlub, meta ngħidlek hemm ġiet hemm sa u zaqqu sorry hekk, Ngħidlek tajtu lollipop, daħħalha bil-karta b'kollox. Laqas kien jaf x'inhi. Lollipop. U spiċċajt ġifiri minn dil familja eh, biex ħattila Eħe, eh, għax isset niftakar. Meta kont hemm saqsejta jekk nistax niġbed video dwar eh, il-kamra fejn joqogħdu kienet isa daqs nofs di, hekk, tliet kwart, kwart ta' di. Jiġifieri ma kienx hemm farka amara, kien hemm riħa tal-etrini tal-antik, ngħidilhom jien, lavori għadhom jeżistu, ma ħa ngħidu tal-antik ħankun naqra edukata. And pieces of rags on the floor, imma Stajt ixxomm li l-intiera mhux għax kienet maħmuġa l-kamra ma farfruhiex m'hemm xejn xi tfarfar, ma kien hemm riħax ta' pipì u skużi koko. Mhm. U jiena mixja bil-video għet iħoss xi ħaġa taħsaqajja. Xilma l-offi għandi taħsaqajja. U kif taħt naħħej dirrek asra. Nara baby. Imma baby fi stat mhux baby normali, kien special need baby u lack of nutrition, lack of everything li jiena għall-mument ħsibtha mejta. Għax l-għadam stajt ngħoddhomlha. Ġifieri jiena ma nafx tellgħitx jew għandek xi picture imma wara l-programm norihulek ħa tara dit-tifla. Dak il-ħin ksaħt, kienet waħda mill-iktar trawmiet fil-voluntaries għax jisni weħilt, mux ma konċ naf kif, ma konċ naf xħan għamel dak il-ħin. Definitely on all cost, ħat ma ħajwa għafni li nħoda. Dik mm. kienet l-ewel xsib ta' moħħi, ġifiri, tant kont determinata li ħriġt 'il barra, kien hemm il-government daħal miegħi għatlu I'm not gonna ask you. U kienet baby. I'm gonna tell you.
Kienet baby.
U ta' kemm ħsibt li kellha żmien? Jiena bejnietna, I mean naf li meta jkollok is-snin tkun kbira. Imma dak il-ħin tant kienet żgħira dil-baby. Tant kienet light. Għanet nitkellmu xi 6 kilos, eh? Mhux ċajta. Issa jien it-tifla tiegħi twilditli four point five u jiena żgħira. U di qed ngħidlek six kilos. One point five iktar minn binti. So anyway dak il-ħin għatlubha, għinni, tini l-kuraġġ tiegħek u tiegħi f'daqqa, bħija b'kollox għax I needed it. Insomma, to cut a long story short, omma ma riditx ittina b'xejn. Għax l-Afrika inti meta jkollok special need kid hija stigma. Ġifieri jew tittoqtola li jsiru ġeneralment mhux joqtluha stebħer ta' jieħdu għax imkien dubux u jħallu hemm jew tittiekel minn xi annimal jew She won't survive a night, għax filgħaxija hemmhekk ikun friża. Żgur. Però during the day isek fid-deżert, jiġifieri għandek kontraversa ta' day and the night, jiġifieri she won't survive. Jew inkella tagħmel kif għamlet dil-proxxmu, ħbietha taħt il-biċċiet u dil-mara ħobla u tredda kif jgħid il-Malti, jiġifieri jien li qed nassumu li xi kultant kienet ittiha xi naqra ħalib meta kienet tkun ħin kollu pregnant li nafa. Anki Simon issa kienet għadha kemm kellha baby ieħor, ġifieri mm. waqt li jinkontem di kienet ġiġa pregnant. Rida mhux eh, lack of education sexual m'għandhom xej, xej, zero. Jew contraceptive ma, ma jafux xini. Qed nisma' daw, daw l-istejjer u huma emozzjoni diffiċli ħafna. Ħafna. U inti qed tażel li titlaq mill-kumdità ta' Malta, mill-kumdità tax-xogħol, eh, għaspejjeż tiegħek mhm. biex mur tgħaddi minn dal-esperjenzi. X'inhi raġuni?
Ir-raġuni hija very sempliċi għalija personali, jien l-ewwel nies jiena naraha l-passjoni tiegħi, passjoni mhux ta' fin-negattiv, passjoni ta' mħabba, passjoni ta' ta' empatija, ta' kompassjoni għalihom li It fills me up with joy kif nara r-riżultat, it fills me up with energy, motivazzjoni, kif nara, int immaġina, qed tara tarbija di li sibt, it-tabib qed jgħidlek quddiem kulħadd li mhu żgur fadallha five days li tgħix di. Illum il-ġurnata qas tagħrafha jekk norik it-tratt. Ġifieri jien għalija dik hija resurrection t'Alla. Għalija m'hemmx kelma oħra. Jien għalija dik it-tifla, il-bambin, taha second chance in life. Forsi m'għandhiex. Grazzi għalik ukoll.
Grazzi għalija wkoll. U inti terġa' tihom il-ħajja dat tfal. Eżatt, u nirringrazzja l-Alla li sibta għax bil-ħila tagħha Spiċċajt l-ewwel nies on national television fil-Kenja, għax di mbagħad ġiet ebiga bir-reports u hekk. U kien hemm tfal oħra bħala li ħarġu eh, up front li You're affecting change u inti qed tkun. I did, I, I did uh, Bidla a f'dan small pajjiż u change fil-verità. li għalija dak onur. Għalija dak huwa sodisfazzjon kbir, mela kif tridni ma nħobbux, kif tridni ma nkunx passionate tiegħu? Ma nistax, jiena one inħobb insiefer irrid nara d-dinja u l-għaxqa tiegħi nintaqa' ma' nies differenti, ma jinteressanix la l-kulur ta' wiċċhom la r-reliġjon u l-iktar lanqas il-politika tagħhom. It-tlieta li huma ma jaffettwawni xejn. U Malta, inti semmejt li għandek ġob li meta qed tfittex ġob jew meta inti fil-ġob dejjem tgħidilhom jiena rrid daw ix-xhur biex jiena nkun nista'. Eħe,
ngħidha nħossni tosta, imma jien iddeċidejt li ħajja waħda għandna. L-ewwel nies inni ħajti naħdem minn li kelli 14-il sena kont ġiġa naħdem. Kelli ħafna esperjenzi f'ħajti ehm, li kienu sawer li għaddejt minnhom ehm, għaddejt minn eh, Realita' li ma kinitx sabiħa. Għaddejt minn perjodu ta' żmien li ħadtha kontra Alla l-iktar wieħed, ġifieri probabbli dik forsi normali wkoll li dejjem jien kont tnejn. I mean bdejt Bdejt dil passjoni mindu li kelli tmien snin, kont immur il Blue Sisters, naqra li xjuħ, dik xorta għajnuna. Mhux hekk, mhux hekk. Taf kemm hawn xjuħ li huma waħedhom? Ħafna drabi jisu ikonna rabbi li Alla meta tlifna xi ħadd jew meta kien hemm telfa. Eżatt, I mean, jiena dejjem ngħin. U mbagħad meta jien Iżżewwiġt u kont pregnant. Spiċċajna kellna accident bil-karozza u jien tlift it-tarbija tiegħi. Dak iż-żmien ma kontx nista' nifhem. Li kont pregnant meta sar l-accident? Kellha disa' xhur, għamlet erba' sigħat ħajja u bil-karozza ma tlifniha. Ma stajtx nifhem kif kif jiena l-iktar oġġett li nħobb nejn in-nies. Mhm. Nejn it-tfal, il-passion tiegħi ma' tfal, eni tfal, nġen, għandi mhm. magnet għalihom. Un battiħu tiegħi ma' doffi, mhm. of all people, kienu għadhom kemm isibu xi ħadd, xi baby, xi ftit wara ġo xi dasbin minn għalija ħalluqa. And I couldn't understand. Għala? U ġifieri kont inkellmu qisni qed inkellem lilek, però mhux bil-ħlewwa, bi ġlied. Da qed nitkellmu fuq Alla. Illum il-ġurnata ma naraħħiex hekk. Nifhem ukoll, ma li.
Illum il-ġurnata naraħ għal bambin irid anġlu sabiħ u għal anġlu tiegħi and she is my shepherd, she is my guidance, she is everything and I know she is next to me. Imma meta nara daw il- l-esperjenzi tiegħi l-Afrika, b'każu meta rajt dit tifla, ma nafx il-għala il-flashbacks jihduni fit-tfal tiegħi wara l-ewwel waħda kelli t-tieni waħda hija kira u meta nkun l-Afrika l-iktar oġġett li taffetwani hija t-tifla tiegħi kira li Naħseb dak il-ħin inħallas biex nirċievi messaġġ minn għandha. Meta nirċievi messaġġ minn għandha jisni ħerbaħt is-Super Five li ma nilagħbux. Imma tant ikun hemm stejjer qawwijin li nibda nintegra l-istejjer mal-imħabba tiegħi lejha, mas-soċjetà li għandha hi u mas-soċjetà li għandhom hija. It's a mixture of feeling and at the end of the night li meta rasi tkun fuq l-imħabba Jiena nbati ħafna biex norqod. Ena mħajper, allura. Mm. Pero il-ħsibijiet ma doffi jiġu kollha Dak il-ħin. Fuq l-imħadda. Dak il-ħin. Hmm. U xi kultant tajjeb li jkollok bajra u karta jkollok ħafna nsels. U ħatejn qed tolqod ukoll. U ħatejn qed filgħod ukoll. Imma dak il-ħin jiġini il-ġurnata tiegħi it-tajjeb li għamilt għal tfal oħra. Imma eħe, il-feelings tal-tgerfix sħiħa li jkollok, il-passionate li it-tfal, it-tifla tiegħek li m'għadhiex hemm, it-tifla tiegħek li għandek, it-tifal li sibt, jibdew tikkombinhom, tipparhom. U l-imħabba jien inħossni jisni iktar, madonna nkun irrida ħdejja, inkolli ftit nannaqa, nkun irrida ħin kollu ma jkollix ċans li noqgħod naħseb 24 hours fin-nies ta' Malta, don't get me wrong, għax għandi ħafna. Imma meta nsib li nsib kuljum, dawn l-istejjer ta' tfal, eħe, it-tfal tiegħi l-ewwel ma jiġu f'moħħi. Issa ġalek tirrifletti fuq it-tfal tiegħek stess u r-relazzjonijiet ma' tfal tiegħek stess. Ħafna, però nerġa' ngħid li inti vera tihom, il-materjal u bħala binja u bħala flus u bħala sapport u bħala mħabba jiena nadurhom. Mm. U jaf, u nħobbhom u nipprova I make them the best. Ġielet magħhom, eh? Ħafna. Ġifieri minix xi waħda radba Imma għall-ġid tagħhom, għax huma ma jagħmlux bħalna, huma illum qed jaħsbu, toqgħodx tgħidli għada, which is in a way good, eh? Għax jien għandi pjan ta' ġiġa tliet ġimgħat f'moħħi, ġiġa kissirtu f'ħajtu dal-ħodu. Huma le. Huma meeting, jekk per każu kelli meeting fis-sija, ġewni fit-tlieta taw jien għadek isni bela. U tistenna mhux f'ġoħx kataf xi kafetterija, fix-xemx. Ġifiri.
Pero... Daw l-esperienzi, kif bidluk? X'tallimt minnhom dal-esperienzi?
Bidluni ħafna, di li konti ngħidek, ittihom ħafna, pero jtuk ħafna iktar lura, eh? mhux materjali. Jalmuk. Jien per eżempju għandi l-ikbar difett li jista' jkollok. I snap a lot. Ġifiri biex inkun qed inkellmek. Mm. U taqbiż li ċingi, ċinga, u

U nitlifha, perkażu jiena meta għamilt sagħtejn nistenna, ta' qisu ġie. E, ara ma taħsibx sorry I'm late, all right how are you? Għedtlu inti all right bis-serjetà għandi hawn sagħtejn. Blajtu. Ara ma taħsibx irrispondini b'xi erra kif nagħmlu hawn ta' jisna Tom and Jerry fit-toroq ħadd ma jista' jsuq sirna. Mhm. U allura inni dal-aħħar minn wara l-Covid qed niġġieled miegħi nnifsi li I try not to snap.
U kif sejra? Sejra ħafna tajjeb u biex ma snepjajtx daw it-tliet ġimgħat Najdlu thank you. U xet jgħinek ma tisnapjax? Ġast qed nitkellem miegħi jinnifsi u nġib lilhom qudiem għajnejja. That's all. That's all. U sirt nifhimha magħhom li meta ma nisnapjax u nkellmek differenti, ir-riżultat jiġi aħjar. Jiena ma nemminx bi ħdura. Jiena dejjem ngħid, jekk inti tgħidli dil-kelma, jien kif inħossni? Mela jiena jekk ma nħossnix tajba, għala għandi ngħidhielek? Il-bieraħ qalli ħabib tiegħi kieku minnek da li ma jridx jaqdik, immur intaqa' miegħu u ntih daqqa ta' ponn. Ntih daqqa ta' ponn. Jien min jien biex nagħtik daqqa ta' ponn? L-ebda bniedem m'għandu dritt jagħti daqqa ta' ponn lil ħadd. Ma jfissirx li ma tħossiex.
Ma jfissirx li mhux qed jagħmilli l-ħsara. Iva, vera. Imma jien għandi għalfejn naqa' l-livell tiegħu hemm isfel kif qiegħed hu? I have my dignity and I won't. Mela dik diġà tgħallimni għax qabel, qabel, mhux ħafna, imma ma naħsibx li kont ni, aw kif tgħidha, niħħendilha hekk.

anka tapprezza iktar relazzjoni ma' tifla. Għax meta tkun edha hemm, tara dik ir-realtà. Ħafna, Ir-realtà hija li l-ewwel nies meta inti tmur xarej ovvja li ħadd immissja. Mhm. Qed naqqas il-ħin tiegħek minn ma tagħha. Però jiena proud li sej li kemm jienu kemm missier għal lavorja maħniex f'daqqa, it-tifla dejjem tellajnija indipendenti. Jiena missieri dejjem iktellani, u ommi. Però missieri kien ir-role model ħafna fuq xogħol u hekk. Għandi ħafna ħafna minnu, allavolja nixbah il-mommy. Però dejjem tellagħni li nkun indipendenti mhux biex nagħmel xi ħaġa rrid nistenna l-bajda ta' għafali, mm. and she's very, very. Resilienza, ġak li għaddejt minnu inti. Inti tkun pregnant titlef it-tarbija fl-axħar. Għana id-lek meta jkollok daqqitek tikber.
Tikber għax kienem il-ġenituri li rabbew b'mod indipendenti u dawk il-ħiliet li kellek bżon. U naħseb jena dawk il-ħiliet il-lum inti għattu zom, mux biss biex tgħinlek innifsek u tibqa' dejjem ma biex tgħin anke il dawn in-nies kollha f'pajjiżi differenti. Eżatt, għalhekk żgħira tiegħi meta nkun hemm rasi tkun iktar mistrieħa għax illum il-ġurnata naf post tax-xogħol tajjeb għandha, she's loyal, tirrispetthom man nanna close, ma ħuti close, aħna we're a very close family, għalla mhm. vorja fina reġiment, għax edin għax raħwa. Ma insomma, imma hija indipendenti ħafna, pero ma jfissirx li jena meta nkun hemm għax di indipendenti ma nkunx moħni fiha.
Għax di at the end of the day għadha żgħira wkoll.
Kemm għandha żmien? Għandha 29, imma illum jiena m'għandix 29 ħafna iktar mhux ħanajlek kemm. Imma xorta lil ommi nfittxa, speċjalment meta tkun sed, il-ma mitfittx. Fimt? Allura ngħid għandi xarej, impossibbli li kollok xarej dejjem lavidavi, mela meta tkun dawn jiena Inħossha li jiena m'iniex hemm, però jiena naf li hi taf li qed nagħmel xi ħaġa li hija ta' preġju. Kemm hawn ommijiet li jtuhom ħafna ħin lit-tfal, però ma jtuhomx dik il-kwalità. It's not the quantity that counts, it's the quality. Ġifieri jiena jekk nagħmel Dejjem Malta u xahrej fis-sena m'iniex hawn. Meta nkun Malta, kif nittritta, how do I treat her? Jiġifieri dik hija importanti għalija, mhux kemm iddum mat-tifla. Mhux hekk? Allura kif tiddeskriviha r-relazzjoni tiegħek mat-tifla? Jiena niftaħ qalbi ħafna magħha u anke hi, jiġifieri m'iniex ħa noqgħod, jiena ngħidilha, ngħidilha, jew għidli l-verità, jew tgħidli xejn, iddurlix maż-żokra. I'm very outspoken, jiġifieri fuq kollox nitkellmu, ħa nagħmel hekk, m'iniex ħa noqgħod nistħi minnha u hi mhix ħa toqgħod tistħi u jien għalija dik importanti. Dejjem ħajkun hemm dik il-tikkaħabi tal-mami u l-mami tilaba li ma femitiex u ma fimnijiex u ma fimniex u ma tifimx għax għalsa mintix ta' 20s mux baxxi rasek u tajt ok, inti tkun ġiġa għaddejt minnom. You know what it is. Mhm. Inti l-importanti li qiegħda hemm. Isu relazzjoni iktar importanti. Relazzjoni.
Jena batta jew. Imbilli tajdli isma eh, eh, oġġed sajta mhux tajdli hekk. Imma imbilli tajdli ma jiena ma npejjibx, però dib dawn naf li qed pejjeb wieħed li mhix qed tagħmel dik il-ħsara I close one eye. Ġifieri inħallija tbellaħħili bil-Malti. Fimt? Kif kont nagħmel jien ma' ommi u ma' missieri. Imma le, li kollok relazzjoni u li kollok tifla indipendenti fil-karriera tagħha, fid-dar tagħha tagħmel mm. il-fled. Sabiħa, sabiħa, I'm proud of her. U relazzjoni miegħek innifsek kif inhi?
Ir-relazzjoni tiegħi nnifsi nixtieq inbiddel di tal-isnapping li qed naħdem fuqha però nixtieq nagħmel naqra planning li nibda nħobb naqra lili nnifsi iktar għax naħseb dal-aħħar warrabt lili nnifsi ħafna Fil-mument qiegħda naqa' rock bottom, qiegħda, fil-fatt kont se nċempillek biex ma nagħmilhiex għax ħassejtni li m'iniex qiegħda confident to give you a smile. Imma eħe, qiegħda għaddejja minn tika esperjenza kerha, għandi ħafna fuq il-platt. Bħalissa il-Kenja qiegħda on hold and I have to be there in ten days, jiġifieri ma tantx nista' nżomm on hold, imma l-problema li għandi qed kissin u għattelibni. So I have to pull up my socks mhm. and be as powerful as I can. Biex ma nħallijiex tkissirli l-affarijiet l-oħra. U bħalma inti tkun għal daw n-nis kollha, x'inti tkun hemmhekk għal dan nis kollha tagħmel differenza kbira f'pajjiżi l daqshekk il-bot minna, vera?
Inti fejn tmur meta għandek bżonn għajnuna? Jew meta għaddejja minn tħalda, x'jgħinek x'jgħinek tibqa' Il-familja.
Għatlek kif aħna, aħna qegħdin familja ta' għaxra, imbagħad hemm l-irġiel tagħna u l-mami u l-papa, u għandna 24 nieces u 15 tan-nieces. Ġifieri il-familja qed tikber ħafna. Timmultiplika.
Maħna we are a crazy family. vera loud, ħafna kollha kemm aħna, il-karattru kollha differenti. Però meta tiġi biex eh, mbagħad ehm, tajnuna first hand. Ma nbiddilhom ma' ħadd u laqas jekk jgħin- ma jgħinunix, ma nbiddilhom ma' ħadd. Dawk huma tiegħi. That's one thing I can say, dawk huma tiegħi. Aha. They're my bloodline and I will love them till the end of They they hide high, għana melek, eh. but they help me, kolla kemm huma. U jina u kollu, għada jkollhom bżon, għana melek. U l-mama u miskina dika dejjem tisma ta' kulħadd peress li għedin ħafna kemm jista' jkun ma ngħidulix. Imma naħseb tajtek id-definition kollha għala għalfejn jien inħobb il-ħaddieħor Jiena ngħidlek li hija esperjenza fenomenali, nistiednek meta trid li naċċertak mhux fifty percent imma hundred percent li tista' tara x'qed nipprova nfehmek għax jekk ma tmiss b'idejk tista' tifhimni imma mhux hundred percent. Dha bħal meta bniedem huwa mhux miżżewweġ u qatt ma kien jew qatt ma kellu boyfriend u qed itik parir fuq iż-żwieġ. Ħajtihulek u forsi jkun hemm 70% tajjeb, però it can never be 100 għax qatt ma missejtha. So jiena minn hawn qed nistiednek meta trid tista' tiġi. Niġi vera niġi. Int u min trid. U tara id-differenza ta' the way of life that they live, how simple it is, u x'riżultat ikollok fik innifsek qabel torqod u tara l-empatija u l-compassion li qed nipprova nfehmek u l-imħabba li tħoss. Ħa jkun hemm ġranet li tmur fuq l-imħadda u tgħid imma. Għax ħa jaffettwak, dak li ħa tara bil-fors ħa jaffettwak. Nara x'qed nagħmel x'ħa nagħmel. Bil-fors ħa jaffettwak.
Le, jiena naħseb fit 33 times li mort sa xaħġek mort, I lost count. Naħseb last January kienet l-iktar waħda qawwija mentalment. L-ewwel ġimgħa kont bla grupp, kont waħdi, eh, kienet ħafna ibsa, tħaqt, kpejt ħafna, waħdi bil-lej, tlabt ħafna. ħafna, ħafna, ħafna. Mek, eh, meta mmur f'daw il-postijiet insib ħafna għalija personali. Mm. Talb. Mm-hmm. Wherever you are, ġifiri, ma saj tajdli they are Christian still. Eh, imma ġili kont f'postijiet li jkunu mhux Christian, b'każu mm. l-Indja mhumiex those are Hindus. Però xorta kont f'postijiet li jkun hemm ħafna talb, mhm. ħafna imħabba, ħafna jnuna, għalwa diħa tejnek inti, mhm. għax everyday life tagħna hija maġna, kulħadd jisul miġnum, sinna. Qabel kont ngħid barra hekk. Malta le, Malta easy, m'għadniex easy. Xejn, jiġifieri aħna bħal barra ġejna issa. So jien meta nkun hemm insib Malta kif kienet xi 30 sena ilu. ċertu paċi, se qed jiġri f'dik it-tbatija kollha se qed issib il-paċi wkoll. Dik li qed ngħidlek, passion, love, paċi u prayers. Issibhom kollha dawn, jiġifieri. Jekk tixhed li fuq il-mejda dejjem kienet il-bucket list li mmur per caso Las Vegas, California, that side of America. I'm a big traveller, still I travel. U voluntary, naħseb ħa nagħżillek il-voluntary. Allavolja nixtieq immurha dik, imma I try to combine, ġifieri, allavolja dal-aħħar sitt snin Għamilt pause naqra fuq il xorta mmur imma mhux kif kont qabel. Bħala safar għalik, bħala leisure. Bħala safar personal għalija, allura għax jekk inti tmur xahar January u xahrej September money u leave. Eżatt. Għalhekk għatlek eh, this year 2025 għax aħna din 24 kif tlesti 24 nixtieq l-lesti Da trouble kollu l-għandi u 2025 I promised myself li I give a part on this plate for me. Għax I naħseb jistħoqli and I need it. Iva, Mariella, mara li għaddit minn ħafna affarijiet, ehm, ċert li għaddit minn iktar affarijiet mill-li għattilna, hija vera ċari, ovvja, ehm, Imma raft dak li għaddejt minnu tikber minnu u tikber minnu qed tagħmel tanġit lil nies li qas bistafhom. U jgħalmek.
Ġifieri about time tibda mhm. dik l-imħabba li għandek u dik il-forza kollha li għandek ġafik li mhm. dawk il-familja tiegħek u l-affarijiet ħżina li għaddejt minnhom. Tiegħi jekk nifsek ukoll. Eskur, u dik oħra, meta inti issib mara li għandha Dal-ġenn kollu fuq il-platt. Diffiċli biex ikollok partner. Immens. Għax dommi ħajifmek. Najdu jena September, October. U impossibli li kolli partner u jgħid li tamilix, għax it's my passion. Ta' jisek ħanoħrax ma' futboler u najdu sa. Insa l-futbol. Insa l-futbol, issa jien il-ballun, insi għamen. Ma tistax tieħu over ħajjet ta' ħaddieħor, so għandek ħafna ntoppi biex tagħmel din l-affari u min ħa jħaddmek biex itik dan l-leave kollha. Jien għandi l-kumpanija naħseb waqgħet mis-sema għax ħadmitni hekk b'dak il-patt u l-konduzzjoni. Imma it's again, it's difficult. Ġifieri Mhux billi tgħid, u ejja ħa nagħmel voluntary. It's not a three week job, it's not a two month job. Jiena vera ilni li mort hemm, kont hemm, qiegħda Malta bħalissa, imma moħħi għadu hemm. Jien kuljum ikolli l-istories, it-telefons, il-pictures, il-videos. tax-xogħol li qed isir bħalissa mal-workers tiegħi li qed jibnuli. Eqq. Ma' Nylande dik li sibt irrid inkun naf kif qed tmur. Ġifieri moħħi nnofsu għadu kenja. Ġifieri it doesn't stop here. Ġifieri daw għandek għandek hemm ħafna ħafna xogħol. Bħalissa nirringrazzja il-grupp li ġej f'Ottubru f'Settembru għax kollha jafu li hemm xi ħaġa, ma jafux eżatt ġara, ħan intaqa' magħhom suppost dal-weekend bħala team building. And it's the first time li jattilom xuħsbu hintkom, jena I'm gonna just monitor you. I can't. Muxek, titba tażel u kol fi ħad titfa l-enerġija tiegħek. L-ewwel darba li għamilta, but hmm. it's a first time for everything and it's a must. Law in is team building ħanara, x'għandhom il-ħila, jibbildjaw, da ma tistax tuħu grupp inti U jiena qatt ma ltqajt miegħek u ħa ngħix miegħek xahrejn. Mhux hekk.
U f'dak il-kundizzjonijiet ukoll, mhux ġast. Tinsiex li dawn għandhom the first two days għandhom naqa' dik il. Xokk.
Ix-xokk.
Ma mhuwiex culture shock bħall-Indja, eh? No. L-Indja. Xokk ta' realtajiet u ta' batija u. Lew, nisanka tara dawk it-tfal. L-ewwel ħaġa li ħanajdlek li ħajajduli. Daw ħajkunu bi slippers, jimxu biex bil. fix-xewk u hekk. Kif jaraw it-tfal jilagħbu futbol? Ħafi. Ħafi. Ta' bis-serjetà, ma taħfi ta' bis. So, culture shock xin jaraw it-toilet barra, għax inti tittoħroġ barra mid-dar, kamra. Mhm. Sawa, jew tnejk mama. Biss. Ma bat inti toħroġ għandek jisa cubicle Ħabba fina għax kieku ġifieri kull m'hemm zokk zokk u xi xuka xuka minn dawk it-throwovers ikunu hekk. U għandek toqba mal-art li jien personali ma nafx ma nafx nuża. Ma nafx nuża. I am one of those voluntaries li għamilt xi 33 times immur u l-unika waħda li ma nużajhiex Għandekx ċans naża. Għax żgur naqa, I'm very clumsy, żgur ħana għaġa dik it-toqba u. Mhux laħjar possita. Ġifieri, definitely ħajjieħdu culture shock, imma jiena t-tilom, ġifieri li qed ngħid lilek għatlilhom. After two days, tajtkom ħafna, imma għandihom two days, ħankun mm-hmm. fed. Mhux hekk? You're gonna love every minute of it. Għax it-tfal tantu ma ġenwini, tantu ma tant iridu jiġu close miegħek. Mm. Jiena l-ewwel ħaġa li ngħidilhom, The only thing I need from you in this voluntary, huma jgħiduli, mhux biex nisbħu sew u nkaħħlu, no! Connection.
The only thing, the first thing I need you to do li tqassmu, you share the love. Turu kemm tħobbhom. Tajdulhom kemm intom sbieħ, tanquhom, bus, Jekk intom boys le, hands off. Mhm. Ilabu futbol, ilabu sfin, laxqa tagħhom, imma l-girls għan uħom, girl to girl, it's okay. U ruhom, daw qatt ma sabu mħabba. So, dik li ktar importanti li rrit minnhom, fimt? Li jorruhom u jqasmu l-imħabba tagħhom għalihom. U l-piż, il-grupp tiegħi jismu Love and Peace. Naħseb m'hemm isbaħ xejn mill-imħabba u l-paċi. Ġifieri dawk żgur, żgur, żgur jien min jiġi ħa nagħmel hekk. Kważi kważi l-maġġoranza raġgħu ġew. U għandi nies ħafna ta' professional li jiġu, eh? Ta' kull ġens, ġifieri periti, tobba, IT, eh, managers, diretturi, Il-age hija drastika, il-maġġoranza jkunu żgħar, imma dis-sena ġifieri għandi minn 18 sa 60 li ġejjin. U kollha nies tal-ġenn. U kollha magħhom ħa jġibu esperjenzi diġà magħhom differenti li ħa jgħinu anke l-proġett tiegħek. U kollha għandek l-idejat tagħhom, jien inħobb nieħu l-idejat. Jiena mhux leader li ngħid jien. Jiena anke pereżempju issa meta naslu, ngħidilhom jien għażilt daw tliet kuluri, x'taħsbu? Jogħġobkom? Mhux hekk biex tkun deċiżjoni tal-grupp iktar mill deċiżjoni tiegħek.
It-tim inti l-importanti x'inhu? Mhux li iddaħlu fiha u jieħu sem fiha. Jekk ma tagħmilx hekk, M'intix ħa jkollok il-hundred percent motivazzjoni minn għandhom. Bil-Malti jiġbu you know biex ma ngħidix. L-Afrikani jgħidu jekk titmur inti malajr mur waħdek, jekk titmur il-bot, mur bħala grupp. Eżatt. U dak li qed tagħmel inti.
Eżatt, jiena mur ġerment imur l-ewwel ġimgħa waħdi biex nippreparam l-affarijiet. Dis-sena ma kellix ċans imur maħdi. Allura dis-sena sejra tila magħhom mal-grupp għal darba. Imma nsertajt li in 10 days tila ġimgħa kemm nara x-xogħol kif jgħad. Allura f'dik il-ġimgħa irrid inkun Speedy Gonzalez li nirranġa kollox mm. dik il-ġimgħa aħna jien barra l-construction nagħmel village hopping. X'inhu l-village hopping? It's something li l-grupp ehm, l-esperjenzajtu inni full blast ġviri mm. s-sena l-oħra bdejtu. Ma fiex xogħol. ukoll. X'inhi idea ta' village hopping? Village hopping ehm, għandi paster ġo villaġġ ieħor, mhm. kien l-ewwel villaġġ li jiena mort meta mort l-Afrika. Ehm, da jażil li 14 il-villaġġ jażilhom hu. Mhm. Pat wieħed poor villages I need, mhm. li vera in need, out in the bush, mandom xej. Jiena nikri van, Nixxisu b'xi six thousand euros ikel, bil-kera tal-vann, bil-petlor, imbagħad nikri vann ieħor għall-volontieri. U għandna l-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd għax il-bogħod. Mhux hekk? Jiġifieri mhux ħa tgħid minn Tas-Sliema għall-Gżira. Ġieli mmur biex insib fuq muntanja tliet sigħat. Ġieli lanqas jaqbad l-internet għax inkunu diretti fuq il-maratona fuq l-istazzjonijiet ta' Malta biex in-nies jaraw fejn qed imorru l-flus. Jien inħobb inkun black and white, jekk tiftaħ il-Facebook tagħna tal-page tarah. Anke l-building mill-bidu s'issa tista' tarah. Ġifieri int. Biex in-nies qegħdin jinvestu fiha di. Jistgħu jaraw il-progress ukoll tax-xogħol li tagħmel. Kollox, u jekk tmur il-bank hemm il-karti jekk tmur. Kullimkien nirringrazzja l-Fondazzjoni Hu li tisponserjana ħafna, ħafna, ħafna. Kieku m'għandix lilha ġifieri mista' jsir. l-orfni bis-saħħa tal-Fondazzjoni hu biss seta' jsir għax dinha ħa tiswi xi fifty five thousand il-binja, jiġifieri qed nitkellmu flus kbar. Mhux hekk. Għal hawn mhijiex fifty five, imma biex niffinixxiha. Hekk mhijiex ftit. Iktar għal hawn. Mhux hekk. Iktar minn hawn. Iż-żeba daqsaw tiswini, jiġifieri 200 litres taż-żeba jiena nixxieħ 98 euros ta' mhix ċajta. Iġifiri, going back to l-village hopping, 6,000 għalem ħafna u koll. Imma tarrom ta' tipparkja l-van u tarrom ġejjin minn min kullum kien out of nowhere tajt daw jaħasra ilhom mixin satej med, satej biex jieħdu ġiex pakketti tqiq, pakket ross u forsi ntihom daqshekk żejt. U lollipops għat-tfal għax it-tfal il-ħelu hu jaħasra. Ġifieri daw jiġu minn kullumkien u daw il-volunteers meta jaraw hekk jiġġennu qed ituhom in-nies thank you, thank you. It's il-feeling. Iħossu dik il-validation ukoll. Qed ħossok powerful li qed tgħinhom jaħasra. Huma m'għandhom xejn u mbagħad jiġu u jtuk lil kollha kemm huma, eh, itik xi ħaġa bħal di li jagħmluha huma min ikollhom. As a thank you gift. Iġifieri jiena il-Kenja edha maqsuma f'ħafna partijiet. Għandek il-construction, għandek il-village hopping u f'da post fejeda qed insalvaw in-nies għas-safe house. Ġifieri qattulek f'wieħed. U naħseb tajtek l-anser tiegħi għala. Eżatt.
Grazzi ħafna Mariella. Mariella mara li inti hija vera ċara kemm inti reżiljenti, mhix ix għaddejt u kif inexxilek iddawwar dik l-enerġija f'enerġija tant pożittiva li tgħin xebba nisu. Grazzi ħafna. Thank you.